Hello DVC ni lunglawm te in nan kut kan in tlai hna. February na hlei kwa zan tiang thong kan hlet kho mi ka rak chim lai. Tual chung thong pang ka rak chim lai. Chin National Front CNF ni a voi sawm sri lo voi thum nak Chin miphun ni kong cathen a chuah. Chin National Front CNF ni a voi sawm sri lo voi thum nak Chin miphun ni kong ah February na hleikua ah cathen a chuah. Hi cathen chungah a chim miphun ni cu Chinmi vialte pumkhat le thinkhat ah kan rak dirṭi ni, mahtein tawlrelnak a ngeimi democracy phung kan rak hman ni, nunphung, caholh, tuanbia, miphun a ngeimi kan sinak a langhternak ni a si. Atu lio caan hi Chin miphun nih ramkhel lei in kan duhherhmi federal democracy kan hmuh khawh nakhnga ramkhel biachahnak tuah caan a si. Cu tuah khawhnak dingah Chin miphun dawtnak lungput he kan zapi ṭanrual caan a si. Chin miphun hna kan ton cuahmahmi miphun kongkau hi innchungkhar phu pakhat le peng le tlang in kan hmuh khawh dingmi a si lo i Chin miphun kan zapi lungrualnak lawngin kan hmuh khawh dingmi a si. Thonghnih hlei sarih lioah miphun huap ramkhel lei biaruahnak kan rak tuah bantukin hi hnu zongah ramkhel biaruahnak le kan miphun caah ṭhahnem santlaimi kan lu cungah chiah in hmainor ko hna usih. Atu lioah Myanmar ram cu ralkap nih uknak aana a lak i cu a lakmi duhlonak langhtermi ah ramchung ramleng um Chinmi hna nih lungrual tein nan cawlcanghmi kan hmuh tikah upatnak zong kan in pek hna. Cozah zung rianṭuantu hna nih Civil Disobedient Movement ah ralṭha tein nan i telnak zong kan lung a tling i a nemnak in ralkap uknak doh dingin thazaang kan pek. CNF CNA lei nih mipi he lungkhat chinkhat te le hmunkhat tein kan dir zungzal lai. Cucaah ralkap le palek nih dai tein duhlonak a langhtermi mipi kha hriamnam hmang in tlerhkhonh le mibu ṭheknak tuah lo dingin kan in hal hna. Hi bantuk ramkhel lei buaibainak chungah ramchung ummi nih sullam ngei tein Chin miphun ni kan hman cionak dingah ralkap uknak kan doh bu in kan hman ciomi hi miphun nih a sullam a ngeihter taktaktu cu a si. Cucaah ramchung ramleng um Chinmi vialte nih kan miphun ni hi sullam ngei tein hmang cio ding le kan zalonnak hmuh ṭhan dingah ralkap uknak hi doh cio dingin kan in sawm hna tiah cathanh an chuah.
A kum sum sarih le kum thumnak Chin miphun ni cu Hakha ah lamzawhnak in caan an hmang. A kum sum sarih le kum thumnak Chin miphun ni cu ralkap uknak duhlonak langhter pa in February ni kul zing suimilam pahra in lamzaw in caan an hmang. Chin miphun ni a si bantuk in lamzaw ah a chuakmi zapi zong mah le ngeihmi lai thil thuam cio i hruk in miphun ni conglawmhnak le ralkap uknak duhlonak an langhter cio. Hi lam zawhnak cu Hakha zung kipfonh zung in thawk a si i Carson Hall tiang lam zawh a si. Cu hnu ah Carson Hall ah Chin miphun ni sunhlawihnak ah biachimnak, hlasaknak le sathluak eiṭinak zong an ngei. Hi ni ah Committee Representative Chin State Hluatdaw CRCH nih Chin miphun ni biacah a kuatmi zong Hakha mino hruaitu Salai Ngun Sa Aung nih relnak a ngeih. Hi cakuat chung ah Nihin hi Chin miphun hna nih democracy phungning in kan i hruai lai tiah biachahnak kan rak ngeih ni a si bantuk in nihin ralkap uknak duhlonak kan langhtermi hi sullam a ngei tukmi a si. Cucaah a dik a felmi federal democracy kan hmuh khawhnak dingah kan zapi lungrual in hmai kan nawr lai tiah cakuat chungah an telh.

Chinmi kan zauk phung hi na hrawk kho lo. Hrawhnak nawl na ngei lo. A hrawk zong na hrawk kho lai lo. Nangmah cu piṭhawngsuh a hrawktu le democracy phung a hrawktu na si tiin Memorandum tuanbia ah naa tel peng cang lai tiah a chim ve. Chin miphun i sunhlawihnak le ralkap uknak duhlonak kong zong Mai Tin Yuhmul, Salai Van Bawi Lian le Rev. Dr. Khar Ling zong nih biatawi chimnak an ngeih. Hi hmun ah a chuak khomi vialte caah tiin Hakha mino nih sathluak fun thong nga tluk an chuanpiak hna tiah thawng kan theih.
Chin National Army CNA le Tlangpi khuami hna fonh in ralkap uknak duhlonak lam an zawh. Chin National Army CNA ralkap hna, an chungkhar hna le Tlangpi khuami hna fonh in February hleikawh ah Tlangpi khua ah ralkap uknak duhlonak lam an zawh. Hi lam zawhnak ah Tlangpi khua kiangkap mino le Khuami cheukhat zong an i tel i CNA lei in ralkap lawng si loin an chungkhar tiang an i tel kho. Victoria camp ah Chin miphun nih hmang dingin aa thawhmi Hakha le Thantlang mino cheukhat zong nih an telpi hna i ralkap uknak kan duh lo, a dikfelmi Federal Democracy kan duh, CDM cawlcanghnak thazaang kan pek timi catar le au khuan pah in lam an zawh tiah thawng kan theih. Media zalonnak a um lo tiin an hmuh caah media council chungtel a cheunak renglo rian an chuak. Ralkap nih uknak ana a lak in uknak lei council a ser i cu nih a ukmi chungah media zalonnak le thonglatu hna an humhimnak din runvennak a um ti lai lo tiah an hmuh caah Media council chungtel a tam deuh an rian in an chuak. Zapi thimmi cozah rianṭuantu hna tlaih in February ni khat ah uknak ANA a latu ralkap council nih rammi le thonglaknak lei rianṭuantu hna zalonnak a hnursuang khomi nawlchuahnak, upadi pohmah cheukhat remhnak le thonglatu hna fahnak pek in tlaihkhihnak cu zahan ngai in an thawk. Hi kong he pehtlai in Myanmar ram thawngzalonnak le thawnglatu hna humhimnak ding runvennak um ding a har cang lai tiah an hmuh caah Media Council MPC in an chuahnak hi a si tiah kan theih. MPC Secretary U Myint Jae nih Kachin ramkulh Myitsina khua duhlonak langhter lio ah ralkap nih mibu an ṭhek hna i live a thlah liomi thawnglatu panga an tlaih hna. Mandalay khua mibu an ṭhek hna lio zongah thawnglatu theng a kan ral i minung pakhat an velh. Hi kong he pehtlai in thawnglatu covo le humhimnak kong ah ṭuanvo lakpiakmi a um lo. Hi kong hi rian kan chuahnak a ruang tampi lakah pakhat a si tiah a chim. Media Council MPC chungtel hi minung kul le ruk an si i tutan ah rian a chuakmi hi minung hleinga an si. A tangmi hna chung zong in chuah aa timmi an um rih tiah VOA nih a ṭial. Nepiro ah CDM aa telmi tlaihkhih a tam chin. Nepiro ah zung rianṭuantu CDM cawlcanghnak ah aa telmi hna cu February ni hleiriat ah minung hleihnih an tlaih chap hna i CDM ah aa telmi minung tlaihkhih a tam chin. Hi tlaihkhih a tongmi hna cu ralkap le palek nih February ni riat thawk in tlaih hram an thawk hna i an umnak hmun cio hmanh ah um ngam loin hmun dangdang an umnak ah an tlaihmi hna hi a si. Hi tlaih khi a tongmi hna cu an phone zong an chuh hna caah chungkhar he pehtlaihnak zong an tuah kho lo i chungkhar hna lungrethei ngai in an um. Hi lawng si loin February ni le nga zong ah minung sawmruk le pali an tlaih hna i kum tlinglo ngakchia an i tel caah minung kul le sarih cu zanlei sang ah an thlah ṭhan hna. Hi tleimi hna cheukhat cu thlah ṭhan an si ko nain upadi phungrilnak za le sawmriat le pariat ningin tazacuai an si. Upari phungrilnak za le sawmriat le pariat cu cozah zung rianṭuantu an si ko buin nawlchuahmi le nawlpekmi a zul duh lo timi in taza an cuai hna hi a si. Micina khua ah ralkap le palek nih duhlonak a langhtermi mibu an ṭhek hna. Siangcachim cheukhat tlaihkhih an tong. February ni hlei kua ah Kachin ramkulh Micina khua sianginn pakhat hmai i ralkap uknak, duhlonak langhter dingin a bu in aa tongmi fimnak le ngandamnak lei cozah rianṭuantu hna cu ralkap le palek nih fahnak pek in mibu an ṭhek hna i siangcachim minung pathumnak tlumlo tlaihkhih an tong. Hi duhlonak langhternak ah aa telmi siangcachim pakhat nih mibu hna lakah hin siangcachim hi a tambik an si i palek pawl nih fung in an tuk hna ruangah thichuak hliamhma a tongmi zong an um tiah a chim. Micina khua ah duhlonak a langhtertu hna tonnak an tuah tawnnak hmun a simi Mano U Zhin zaangleknak hmun, tlanglawng dinhnak hmai le Chohsing dunglam tonnak pawng hna ah palek le ralkap nih mibu an ṭhek hna hi a si. Mibu an um chap ti nakhnga lo zong an congh cuahmah lio a si tiah RFA nih a ṭial. Ramleng thawngpang ka rak chim lai. Myanmar ram ralkap council he ralring tein pehtlaihnak ngei ding in World Bank nih timhtuahnak a ngeih. Myanmar ram ralkap nih uknak Ana a lak hnu in World Bank nih Myanmar ram he an i pehtlaihnak ah i ralrin ding timhtuahnak a ngeihnak kong cu February ni hleiriat ah a thanh. Myanmar ram ralkap nih uknak Ana a lakmi le Daw Aung San Suu Kyi an tlaihmi ruangah rammi nih duhlonak an langhtermi kong he pehtlai in World Bank ah tangka hram tampi a chiatu hna le nitlaklei ram cozah hna nih an soisel i sual an phawt hi a si. Hi kong he pehtlai in World Bank lutlai David Malpass nih World Bank nih Myanmar ram he riankong ah ceihmai liomi le fehtermi a um rih lo bantuk in nihin kan ṭuanṭi cuahmahmi rian pehzulhṭi ding kong ah tangka hram a chiami hna nawlchuahmi kan hngah lio a si tiah a chim. World Bank nih Myanmar ram he rian lei pehtlaihnak ah a hlankan tein ralrinnak a rak ngei cang i Rohingya Muslim pawl cung i a rak pehtlaih hna ning ruang zong ah ralrin tein pehtlaih dingin timhlamhnak a ngei cia tiah VOA nih a ṭial. DVC zohtu le ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. February ni kul le nihnih zanak le tong ṭhan te hna lai.